Hija msemmija għal poeta Malti li serva wkoll fl-irwol ta' President, jiġifieri Anton Buttigieg, u sservi sabiex tagħti dinjità akbar lill-ktieb Malti. Kwalunkwe librerija hija importanti, għax librerija hija depożitu ta' ruxma ta' informazzjoni u għerf li ħafna drabi jibqa' bejn il-qoxriet tal-ktieb u ma jiġix assorbit minn ċertu nies. Il-kultura li jkollok librerija anki ġod-dar jien naħseb hija xi ħaġa importanti għaliex anki tgħin lit-tfal jitilgħu jqallbu fil-kotba. Ħaġa li verament illum il-ġurnata bit-teknoloġija diġitali, bil-mobiles u hekk, saret inqas popolari. Però meta konna żgħar aħna konna naraw kif se nakkumulaw il-kotba ħalli tkun tista' tfittex ġo fihom. fl-2016 eh, f'Diċembru kont riċiviment u dak iż-żmien intqajt ma' l-eċċellenza tagħha l-President Marie Louise Coleiro ehm, u x'inqedtilha li naħdem il-librariji għalt li li kienet ferħana x'kienet qed tibni dil-kollezzjoni ta' Melitens jew li xtaqet tagħmel dil-librerija fil-Palass ta' San Anton. U għalt li li dak iż-żmien kienu qed jgħinu anka l-Akkademja tal-Malti biex tibni dil-kollezzjoni u offrejtila għattila kellimni għattila nejnukom biex nikklassifikawhom u nikkatalogawhom. Zammet kelmita fil-fatt imbagħad fit-22 ta' April ta' sena ta' wara Konna ffirmajna Memorandum of Understanding aħna u l-Akkademja tal-Malti biex inkunu l-kustodji ta' din il-librerija. U dikinhar ukoll kienet nawgurata l-librerija u ġiet imsemmija għall-Anton Buttigieg. Naħseb kienet eh, ideja tajba ħafna li tisemma l-Anton Buġiġieċ għax mhux apparti li kien politiku serva l-Malta u anka kien President ta' Malta, Kien ukoll poeta, allura vera kkontribwixxi anke għall-ilsien Malti u naħseb kienet ideali li din il-librerija tiġi msemmija lih. Il-Librerija tal-Palazz, li nbdiet mill-predeċessuri tiegħi, kellha għan fis-sens li dak li jkun min irid ifittex, min irid isib xi ħaġa, speċjalment ħafna minnhom huma mill-Itenzja, huma fuq dak li għandu x'jaqsam ma' Malta. Però jiddispjaċini ngħid li hawnhekk prattikament kważi ma jiġi ħadd. Eħ, il-kotba li npoġġu hawnhekk li nakkwistaw biex inpoġġu fil-librerija nagħmluhom biex dak li jkun qed ikollu bżonn jagħmel ir-riċerka u jsibha. Aħna ġieli niġu hawnhekk u nfittxu, l-istaff tiegħi, ġieli niġu nsibu nfittu xi affarijiet, għalkemm nerġa' ngħidlek it-tendenza llum hija li tmur fuq l-iPad u tfittex l-affarijiet hemmhekk. U irrid nammetti hija xi ħaġa iktar iktar ta' malajr u iktar iktar faċli biex tagħmilha. Però s-sabiħ tal-kotba li jibqgħu hemmhekk Hija xi ħaġa, xi ħaġa, xi ħaġa kbira. Għalhekk ftit huma dawk li forsi jitolbu l-permess biex jiġu hawnhekk ħalli jaraw xi kotba. E nixtieq li min interessat u jkun irid jagħmel riċerka hawnhekk, għaliex le bil-qalb kollha jinfurmana u aħna ntuh il-permess biex jiġi hawnhekk u jagħmel eh, eh, il-ħin li għandu bżonn u l-kumdità kollha. Air condition, għandek il-skrivanija, għandek il-kotba u dak li jkun jista' jieħu l-ħin tiegħu biex jagħmel dak li jrid jagħmel. Għandna posti ieħor apparti l-Biblioteka Nazzjonali li hija bil-liġi tilqa il-depożitu legali, eh, kull awtur u pubblikatur huwa eh, bil-liġi irid jiddepożita żewġ kotb kopji mill-kotba tiegħu, għandna post ieħor fejn qed tinżamm eh, il-melitenzja biex inżommu l-patrimonju Malti. Apparti minn hekk il-President jista' jkun ukoll beta konna qed nikkatalogaw hemm ċerta kodba li nqabdu hemmhekk, eh, pereżempju ma jkunux minn awturi Maltin jew pubblikaturi Maltin imma jkunu eh, awturi barranin u kitbu wkoll fuq Malta.